Salam! Bu wideomyzda iň gymmatly barlyklarymyz bolan çagalarymyzy ýigrimi birinji asyryň iň ýokanç endiklerinden biri bolan gomosoksializmden goramakda maşgalanyň roly barada gürrüň etmekçi. Gomoseksuallar we transwestitler üstünde geçirilen bir ylmy gözlegde nusga toparynyň 57 prosentiniň ene-atalarynyň aýrylyşandygy we galan 43 prosentiniň hem problemaly maşgala şertlerinde ösendigi ýüze çykaryldy. Beýleki käbir ylmy barlaglar bolsa, çagalykdaky jynsy zorluklaryň ýa-da gomoseksual tejribeleriň gomoseksualizmiň döremegine sebäp bolýandygyny anyklady. Mysal üçin, bu ugurda geçirilen giňişleýin gözleg çagalykça jynsy taýdan zorlananlaryň özlerini soňky döwürde geý ýa-da lezbian diýip tanamak ähtimallygyny üç esse artdyrýandygyny ýüze çykardy. Bulardan başga-da, geçirilen bir topar ylmy tejribäniň netijesinde, gomoseksuallygyň öňüni almak üçin iň güýçli faktorlaryň biriniň, sagdyn maşgala durmuşydygy bellenýär. Kanadaly klinik psiholog doktor Jozef Nikolosiniň Ene-atanyň gomoseksualizmiň öňüni almak boýunça gollanmasy atly ylmy eserinde ene-atalaryň çaga bilen nädip gatnaşyk guraýandyklaryna ünsi çekýär we gomoseksualizmiň bu gatnaşykdaky kemçiliklerden ýa-da kynçylyklardan ýüze çykyp biljekdigini aýdýar. Onuň bu kesgitlemeleri LGBT şahsyýetler bilen psiholog hökmünde ençeme ýyllap eden söhbetdeşliklerine uwa synlaryna esaslanýar. Eger maşgala-da eje eje ýaly, kaka-da kaka ýaly hereket etmese we çagalar öz jyns aýratynlyklaryna laýyklykda terbiýelenmese, öz jyns aýratynlyklaryny kabul etmekde kynçylyk çekip bilerler. Aýratynam geýler barada gözleg alyp barýan Nikolosy, Geýligiň esasy sebäbi hökmünde atanyň ünsüniň kemligini we enäniň aşa söýgüsizdigini görkezýär. Sebäbi şeýle maşgalalarda ulanýan oglanlar kakalaryny görelde şahsyýet hökmünde görmeýärler. Erkeklik tebigatyndan daşlaşýarlar we öz jyns aýratynlyklaryna uýgunlaşyp bilmän, öz erkekliklerini ýadyrgap bilýärler. Deň-duş oglanlar bilen sagdyn gatnaşyk gurup bilmeýärler. Bäsdeşlik, berklik we kynçylyga esaslanýan erkek oýunlary olary gorkuzýar. Sebäbi şowsuz bolmak, ýaralanmak ýa-da kemsidilmekden çekinýändikleri üçin, ýuwaş-ýuwaşdan bu gödek dünýäden daşlaşyp, özlerini rahat duýup biljekleri aýallaryň mylaýym dünýäsine ýakynlaşaýmaklary mümkin. Erkek tebigaty ýaralanan we erkeklik aýratynlyklary ösmedik çagalaryň beýleki oglanlaryň erkekligine höwes etmek ähtimallygy köpelýär. Özlerinde kemçiligini duýýan käbir erkeklik aýratynlyklaryny tamamlamak isläp, netijede gomoseksual gatnaşyklara ýüz urup bilerler. Arzuw edýän we bile bolmak isleýän erkekleri aslynda özleriniň ideallaşdyrylan görnüşi. Kakalaryndan görmedikleri ünsi, söýgini we rehimdarlygy beýleki erkeklerden gözlemek pikirem olarda gomoseksual duýgulary ösdürip biler. Nikolosiniň pikiriçe, ene keşbi gowşak we täsirsiz, kaka keşbi bolsa güýçli we agdyklyk etýän maşgalalarda ulanýan gyzlaryň hem lezbianlyga meýil edäýmekleri mümkin. Ejiz, başarnyksyz we passiw eneler bilen bir hatarda, çagalaryna çakdanaşa gözegçilik ediji, narsistik derejede özüne göwni ýetýän eneler hem gyzlaryna şuňa meňzeş ýaramaz täsir edip, gyzyny, Aýal bolmak şeýle bolsa, men aýal bolmak islämok diýen düşünjä iterip biler. Atanyň gyzy bilen ýola goýýan gatnaşygam gaty möhüm. Atanyň aýallara kembaha garaýan, olar hakda negatiw sözler aýdýan we olary kemsidýän bolmagy gyzyň hakyky zenanlyk tebigatyndan daşlaşmagyna we onda zenanlyga negatiw garaýşyň döremegine sebäp bolup biler. Edil şoň ýalam kakasy ýa-da başga bir erkek tarapyndan ynjydylan, kemsidilen ýa-da ýaralanan gyz çagalarda Zenan bolmagyň howply we dereksiz zatdygy pikiri hem-de erkeklere ynamsyzlyk duýgusy ötüp biler. Psihologiýany esaslandyryjylaryň biri hasaplanýan Froýd homoseksualizmiň daşarky faktorlaryň täsirinde emele gelýändigine ünsi çekdi. Oň sözlerine görä, gomoseksualizmiň düýbünde ene-gyz, ata-ogul gatnaşyklaryndaky näsazlyklar görünýär. Mundan başga-da, oglan çaganyň gyzlaryň arasynda ulalmagy, Ýa-da gyz çaganyň oglanlaryň arasynda ýetişmegi gomoseksualizmiň döremegine sebäp bolup biler. Froýd gomoseksual meýilleriň sebäpleriniň arasynda çagalykda ýa-da ýetginjeklikde başdan geçirilýän sütemleriň, trawmalaryň we şikesleriň bardygyny aýtsa-da, agzalyp geçilen maşgala faktorlary bilen gomoseksualizmiň arasynda göni baglar bar diýmek dogry däl. Bu ýerde gürrüň edilen ýalňyşyklar goýbermegiň hökmany suratda çagany gomoseksual etjekdigini aýtmak ýa-da ene-atanyň ähli jogapkärçiligini ýerine ýetiren ýagdaýynda-da çaganyň geteroseksual galjaklygyny kepillendirmek ýalňyş bolar. Öňem belläp geçişimiz ýaly, gomoseksualçylyga sebäp bolup biljek köp faktorlar bar. Maşgala terbiýesiniň bularyň arasynda möhüm orny eýeleýändigine we ene-atalaryň bu ugurda edip biljek köp zadynyň bardygyna ünsi çekmek isleýäris. Çagalaryň biologiki jynsyna laýyk jynsda ulalmagyny isleýän bolsaňyz, olaryň terbiýesinde şu iki zat möhüm. Birinjiden, ene-atalar öz rollaryny dogry oýnamaly. Ikinjiden, çagalaryny jyns aýratynlyklaryna görä terbiýelemeli. Şeýlelik bilen oglanlar erkekligi gowy görerler, erkekligini ynam ederler we erkeklik sypatlaryny ösdürerler. Gyzlar hem öz jyns tebigatlary bilen asuda ýaşarlar we zenan bolmakdan gorkmazlar. Oglanlar hem, gyzlar hem öz naturasyndan, bedeninden daşlaşmazlar. Jyns aýratynlyklygyna garşy gidip, jynslar barada kemçilik duýmazlar. Tersine, erkek ýa-da zenan bolmagyň artykmaçlygyny duýarlar we ondan kanagatlanarlar. Bu olary tapawutly gözleglere girip, ýalňyş oriýentasiýalara meýilden uzaklaşdyrar. Hünärmenleriň pikiriçe, çaganyň jyns taýdan ösüşi gaty ir ýaşdan başlaýar. Şonuň üçin ene-atalar çagalaryna ýakyndan gözegçilik etmeli we sagdyn jyns aýratynlyklaryny ösdürmäge ýardam bermeli. Çagalaryň ýaşlykdan öz jynsyna laýyk özüni alyp barşyna, oýunlaryna, oýunjaklaryna we geýim-gejimlerine üns bermeli. Sebäbi çagalaryňyzyň kim bilen dostlaşjagy, olar bilen nähili gatnaşykda boljagy we olar bilen haýsy oýunlary oýnajagy möhüm zatlar. Aslynda diňe ene-atalar bilen çäklendirmek meseläni çözmän biler. Dogan-garyndaşlaryňam bu meseleden habarly bolmasy we çaga zerur bolan goldawy bermekleri şeýle wajyp. Nikolosy gomoseksualizmiň esasy sebäbiniň ýetmezçilik ýa-da kemlikdigine ünsi çekýär. Onda bu nämäň kemligi? Birinjisi, erkek ýa-da zenan tebigatyna eýe bolmak häsiýetleriniň kemligi. Ikinjisi, ene-atasyndan alynmaly ünsüň, söýginiň we mähriň kemligi. Ene-atalar çagalaryna ene-şu kemçilikleri başdan geçirtmeliler. Çaganyň bu ýetmezçiliklerini soňundan özbaşdak dürli usullar bilen öwezini dolmaga synanyşmasyna ýol bermeli däl. Çaganyň içerki dünýäsinde başyndan geçiren öz jynsyna degişli ýetmezçilik duýgusyny öz jynsyndan bolanlar bilen tamamlamagyna sebäp bolmaly däl. Erkeklik ýa-da zenanlyk häsiýetini öňe çykarmaga kömekleşmeli. Bu meselede öz jynsyna degişli göwnüýetmezçilik ýa-da peslik duýgy-düşünjesiniň döremegine pursat bermeli däl. Şeýle hem emosional zerurlyklaryny kanagatlandyrmaly. Nikolosi oglanlaryň kakalar bilen sagdyn gatnaşyk gurup, ony görelde alýandygyny, gyzlaryň bolsa ejesi bilen şeýle gatnaşykda bolmagynyň möhümdigini aýdýar. Ene-atalaryň bu borjy ýeterlik ýerine ýetirip bilmedik halatynda boşlugy ýakyn garyndaşlardan başga bir erkek ýa-da zenanyň dolduryp biljekdigini ýatladýar. Esasy zat çaganyň öz jynsyndan bir ýaşuly bilen mähirli, ak ýürekli we ygtybarly gatnaşyk gurmagy, ony görelde almagy we onuň saýasynda öz jyns dünýäsini açmagydyr. Kakasy ogly bilen fiziki hereket, çydamlylyk, göreş we bäsdeşlik bilen baglanyşykly oýunlary oýnamaly. Ony ejemogly edip terbiýelemeli däl. Çaganyň gözünde abraýly, tutanýerli we ygtybarly adam bolmaly. Oglunyň kakasyna meňzemek islemesi üçin logiki sebäpleri bolmaly. Çaga kakasyny görelde almaly we kakasyny öýkünmäge mynasyp biri hökmünde görmeli. Şonuň üçin hem kakalar çagalaryna bolan söýgi we gyzyklanmadan doly bolmaly. Olary ünse we söýgä mätäç etmeli däl we olar bilen berk baglanyşyk gurmagy başarmaly. On bäş ýylda ýüzlerçe gomoseksual erkek bilen gürrüňdeşlik geçirdim. Elbetde käbir iskulçeniýalar bolup biler, ýöne men kakasy bilen mähirli we sylanyşykly gatnaşyklarynyň bardygyny aýdýan ýekeje-de geý tanamok. Diýen Nikolosy geýleriň kakalar bilen gatnaşyklarynyň gaty gowşak ýa-da düýbünden ýokdugynyň üýtgemeýän hakykatdygyny aýdýar. Elbetde enäniň garaýşam gaty möhüm. Ene ogluna zerur bolanyndan has köp söýgi we mähir görkezmeli däl. Çagany aşa gözegçilikde saklamaly däl we ony bäbeksiretmän, oňa öz başyny çaramasyna rugsat bermeli. Enäniň kakasy bilen oglunyň arasyna girmezligi we olaryň gatnaşyklaryna päsgel bermezligi möhüm faktor. Çaga ejesini kakasyndan has dominant görmeli däl. Gynansagam atalaryň çagalar bilen kanagatlanarly gatnaşygy bolmadyk maşgalalarda Eneler bu boşlugy aşa aladalanma we mähir bilen doldurmaga synanyşyp bilýärler. Käbir halatlarda çagasyna şeýle bir göwün berýär welin, olaryň arasynda tirekilik derejesindäki garşylykly baglylyk döreýär. Bulam belli bir ýaşdan soň erkek çagalaryň jyns taýdan ösüşlerine ýaramaz täsir edýär we o çagalar jynsy oriýentasiýa bulam-bujarlygyny başdan geçirip bilerler. Gyzlaň terbiýesinde-de jyns aýratynlygyny emele getirmek we berkitmek üçin mähirli we ýakyn ene-gyz gatnaşyklary ýola goýulmaly. Ene gyz üçin gowy görelde bolmaly we zenanlyk sypatlaryna laýyk özüni alyp barşyny ösdürmäge we şoňa görä oýunlar oýnamaga ugrukdyrmaly. Edil şoň ýalam, erkekler hakda gürlärlerinde sözlerine seresap bolmaly we olar hakda gaharly we duşmançylykly sözler ulanmaly däl. Bir tarapdan, kakasy gyzyny ejesini görelde almaga gönükdirmeli. Beýleki tarapdanam gyzy başga adamyň söýgüsine we ünsüne mätäçlik duýmazlygy üçin, oňa ýeterlik mähir we üns bermeli. Ene-atalaryň gyzlaryny zenan ruhuny kemsidiji faktorlardan goramasam möhüm. Çagalaryna ret edilmän, gowy aragatnaşyk gurup biljek dostlar tapmaga we olar bilen oýun oýnamaga kömek etmeli. Edil oglanlarda bolşy ýaly gyzlaram gyz bolmagyň özüne çekiji, owadan we manylydygyny duýup bilmelidirler. Ýogsam ýitirilen zenanlygy bilmän ýalňyş ýerlerde gözläp, Şol boşlugy lezbian gatnaşyklar bilen doldurmaga synanşaýmaklara mahmal. Bu meselede ene-atalaryň habardar bolmagy we bir-birleri bilen tutanýerli hereket etmegi möhümdir. Umuman aýdanymyzda, bu problema-da adamzat taryhyndaky pursatyny tapanda ýüze çykýan, garşy çäreler görlende-de ýitip gidýän wiruslar ýaly gaýtalanýan ýagdaýlaryň biri. Ýöne bu gezekki çykyşlarynda gedonizm düşünjesinden we çäksiz azatlyk dünýägaraýyşlaryndan alan goldawlarynyň netijesinde dogrudyr öýdüljek derejede meşhurlyk gazandylar. Şu wagta çenli süpüklik hökmünde kabul edilen gomoseksualizm taryhyň dowamynda hiç haçan şu günki ýagdaýy ýaly biologiki, dini-ahlaky we sosiologiki taýdan ünsi çekip, kanunylyk gazanyp, eldegrilmesizlige gelip bilmedi. Sosial medianyň üsti bilenem öýleriň törüne, ýaş beýinleriň iň inçe damarlaryna çenli girmäni başaran bu beladan çagalarymyzy goramak üçin ulanyp biljek iň güýçli çärämiz, içi mähir-muhabbetden, sylag-hormatdan doly, her agzasy ýerbe-ýer bolan sagdyn maşgala galamyz. Içinde ene ene ýerinde, ata ata ornunda, gyz çaga gyz hökmünde, oglan perzent erkek hökmünde ýetişdirilen maşgala döwrüň bu ýokanjendigine garşy, iň möhüm galkan. Ene-atanyň mähriniň we ünsüniň ölçegli dozalarda berilmegi maşgalada ösýän çagalaryň akyl saglygynyň we özüni alyp barşynyň sagdynlygyny kesgitleýär. Çagalarynyň geljegi barada aladalanýan ene-atalaryň iň gowy edip biljek zady, sagdyn maşgala ýaşaýşyny üpjün edip, onuň bütewüligini goramakdyr. Häzirlikçe sag oturyň!